helai truck hian a rawn chim a helai jcb in a high na chhak deuh hnuai velah hian ruang pahnih awm nia ngaih a ni a
sihphir lampang ahh lungtlak avanga vanduaina nuna chante an awm a An uaima hruaitute ral atang kan han biang a, a rem chuan a hmunah kan han kal dawn ni. Min lo thlir a, min lo ngaihthlak sak turin ka han ngen cheu ni e. Chibai u le, vawiin hi January kua sanghnih sawmhnih panga zirtawmni a ni a, Sihphir neibawi bulah lung kuari a tawlh a, mi pahnih tunah hian la lak chhuah loh an ni a, lak chhuah tawh te zingah hian pakhatin nuna chanin kan hria, chuan helai Meichher News ah hian a rawn tarlang te pawhin kan rawn chhiar chhuak ang a. Chuanin khilam sihphir lam uaime hruaitute pawh tun an dinhmun te kan be tlang a, tawite an buai khawp mai a, chungte chu kan rawn dah tel dawn a ni. Aw ka han chhiar lawk ang a, helaiah hian Meichher News, Sihphir nei bawi a kuari a chim a mi pakhat a del hlum.

Hnathawka a chhawr mi pahnih nen an tlan chhia a. An tlan chhiatna lamah hian lung hian a del a, vanduai thlak tehin hnathawk zinga pakhat muana Manipur lam mi nia hriat chu damdawiin panpui a nih hnu a thi a. Hnathawk dang pakhat pawh hliamin aah hnathawk dang pakhat pawh hliamin Sinoth Hospital Durtlang a enkawl mek a ni. Kuari chim hian-- A thenawm pu Rodi zo Zothanmawi a kuari hnathawk dang pahnih a chhilh a aah sihphir khawtlangin lak chhuah tungin tunah hian an bei mek a ni. A pawi hle mai a tunah hian nungdamin an awm dawn nge dawn lo tih te aah kan ngaihtuahna pawh aah a beisei awm loh khawp mai a an la lang te eng pawh nise zaninah te lak chhuah tumin an bei dawn niin kan hria a aah helaiah hian uaima hruaitu sihphir lama mi kan han hmu a. A kan han ah phone number te kan han dil a ani hi ah a buai khawp mai a a thei ang angin kan han bia ang a ah ni report na eng atang te pawh hian ah kan hre tur a ngai ila eng pawh ni se ah keini te pawh a rem chuan kan kal chho dawn a an la lak chhuah hman loh chuan a hmun ah te pawh report kim chang te ah min lo ah chang leh turin ka han ngen cheu a. Tunah a tlangpui kan han ti puat puat ang a, ai uaime hruaitu kan kawmna kan han dah zawk dawn a ni. Aw, hei tunah Siphir lam uaime te kan han bia a, Pu Sawma. Vawiin tlai, vawiin a inchhiat tawh lung rawn tawlh dan vel te khan min hrilh thei em?
Hei kuari hi Aizawl lam pah pang ta an tia maw chu chu? Chu chu Sipir vek hlun ami mi pakhat Pu Changa, nge Pu Chaka chu chuan a enkawl sak ta maw? Chu chuan ni teh hian lung lain an thawk ta a. Chuan an chu mite lung lakna mi chu a tui zai atang hian Hei tui zaih lung hi awm hi. Aw. Hei hian a rawn min thut mai nen ti darli vel khan. E. Nan. Tlai darli vel khan. Nan thaw lain maw. Aw.
Chu chu a kuari nei tu leh lampang zawk chu chu Lawmpui te nen an pam in ka thei nghil thut a, Lawmpui te kuari zawk a thawk khami I an hlawhfai chhawr zawk mi pahnih kha tunah hian ala ala chilh mek a ni tunah hian. Aw. Tunah lak chhuah lo la nia maw? Aw chu chu chu.
Aw. JCB chuan a hai mek tunah hian. Zain inah khawi an tum ti na a ni. Aw zain ah hian tunah an hai mek a, hai chhuah hram chu an tum. A ni leng zang e. E. Thi awm ang che, ti mek ang min hre thei em? Aw, vaina hliam ah chuan pakhat chu i dawt tan ang dawiin a thi a, muan a an tia chuan Daido khua phur len bul hi niin ka hria maw? Chu chu dawt tan ang dawiin a awm mek a, chu chu a pate ten a rawn la dawn em? ti a. Tin pakhat, Pate a kan ti mai a, Siphir a nupui rawn nei, chu khaw chu in hliam a, Greenwood Hospital, ICU, ah awm mek an tia, ka hriat danin chu chuan chu chu chanchin ka hriat a ni a chuan La hai, hawn lo chu pakhat Dumka an tia, pakhat Manipur an tia. Aw. Eh.
Chu mite chu nung dama an hai chhuah chu beisei awm. Ti tawh lo.
Aw aw aw.
Beisei awm tawh lo a ni.
A ni tak chu a ni leh si phir.
Khuaime khami khawtlang ten hi in buaipui tina a mi. Aw VC te nen a khawtlang em e. VC Khuaime ten kan buaipui a ni ber a. A ni tak chu in va hah dawn ve aw. Hei chu hei khama kan han kal chho lem chu kan tia maw. Da reng za tak nge min kha ka lo hre chiang leh chiah a. Darli vel an tia a ni tun kha ka zawt awm aw darli vel niin ka hria a tia a maw tai darli vel kha vawiin.
A ni leh chule milai chu kawngpui main road.
Kawngpui chhak lampang hi la meh siltar road kawng chhak. Aw
siphir ata kem hnih kem thum na ang vel a ni maw. Kem thum vel chu ni ve mai ang a aw. Umm a pawi hle mai zanin chu zanin an hai chhuak thei ngei maw tir aw. Hai chhuak thei tur taka an beisei a aw. Aw he a hei Sihphir lam in chhiat an tawk a, sihphir lam awm hruaitu te kan han bia ti khan a tlangpui kan han hria, inkawmna hun tha tak min siam sak e, chungah ka lawm e. Awle, ka lawm nasa e. Awle. Awle. Aw, tiang kha kan hriat dan a nia, sihphir lam awm e hruaitu ten chiang kuang zawk in min han hrilh a, Bengvar thlak in a pawi tak zet a ni. Nunna chan chhungkua te, kan tuarpuiin tin hliam te pawh kan tuarpui khawp mai a. Zaninah hian UMA Sihphir lam te an buai zia tur te, Sihphir lam mipui te an buai zia tur te kan han hria ang a. Kawngpui dung a nia, lirthei te pawh Aaa block te pawh a ngai mai thei a, aaa kan la han tlawh chhuak chiah lo a, zania te pawh kan han kal tur a ngai la, tin kan sawrkar lampang aaa thuneitu te pawh an chho tur kan han ngai a, aaa a pawi tak zet a ni, eng pawh ni se la nakinah te aaa a rem leh an la la chhuak hman lo te nih leh kan han tlan chho veng a, a report kim chang te pawh hei aia chiang zawk te pawh ngaihthlak tur kan nei tur a ngai ila, aaa zan in An sawi ang khan vawiin a thenin tlai dar li an tia, Mara chu Khalai News kan han chhiar khan dar thum leh a chanve bawr vel a thil thleng niin a rawn sawi a, tunah mi pathum vel in nunna an chang tawh niin a lang a, pakhat erawh damdawiinah Synod Hospital a enkawl mek tih kha kan han hre bawk a ni, hei kan hmuh ang hian JCB-na thawk mawlh mawlh mai a. Hrilh kan thil sawiah te khan sawi sual te pawh kan nei thei a, kan hmanhmawh khawp mai hei kal tumin ka inbuat saih a, khang kha kan dinhmun a ni tih kha min lo hriat sak ulh a, eng pawh ni se nakin deuh dar sarih dar riat dar kua vel chuan hei ai chiang zawk te pawh ngaithla thei tur a ngai ila, kan sawi sual pheng phung mai thei khang khan mi hming te. Min lo hrethiam a, min lo ngai dang chuan ka han ngen chiu ni e, inzavaiin min lo thlirtu, min lo entu zawng zawng te min lo ngaichang leh vek turin chanchin thar dang te awm leh ka han sawm chiu a ni. helai ka khian a rawn chim a helai jcb in a hai na chhak deuh hnuai vel ah hian ruang pahnih awm nia ngaih a ni a hei lung hlir mai a ni a jcb hian mihring tan phei chuan a hai ngaih na a awm lo reng reng a hai chiam chiam in a khilai chhak lam khi a rawn tum thlaleng tirlo ang bawk sia a manganthlak khawp mai a rian a. jcb hian theih tawp in a lung lian zual daih han ha i veng phawt se la chumi hnungah chuan tih dan kawng te pawh awm mai e lung hi lian hlawm em em mai sia dawhkan tiat tiat in tiat tiat hi ni mai a buai thlak khawp mai.